Кыймай йокласын инде. Соң син ник яклыйсың соң шул дуңгызны? Әйе, нинди дуңгыз булсын? Шул хәтле әдәпле, җылы күңелле егет бит.
Соң күрмисеңмени? Бер нәрсә булмаган кебек гырлап йоклап ята. Әй, ямьсез сүзләр әйтү синең кебек затлы кызга бер дә килешми инде. Ашарга пешерәсе бармы?
Юк. Җиһаздагы тузаннарны гына сөрт бүгенгә.
Сез бит менә дигән пар. Яраткан кешеңә авыр сүзләр әйтергә ашыкма. Гомерләр алда, җитешерсең. Мәхәббәт тә ипле җайлы гына бармый. Бәхетнең дә үз газаплары була. Кадалып китсен мәхәббәтләре, арыдым! Паразит бит ул! Яраткан кешеңә паразит димиләр инде. Соң нәрсә диләр соң? Алдагы көнне төшемдә мин аны сап-сары чәчле бер марҗа кыз белән күрдем.
Төш кенә бит ул, төштәгенең өндә киресе була. Нигә сары чәчле марҗа урынына кара чәчле марҗа буламыни? Әй, әйткән сүзләренә хилафлык эзләп торма инде.
Кичә тип-тигез җирдә минем өр-яңа туфлиемнең үкчәсе купты.

Гел мине җибәрә шунда. Син хәзер көн аралаш йөрисең командировкаларга.
Нишләп син мине чукырга гына торасың соң, ә? Үзең урнаштырдың бит мине шул фирмага. Атаңның ярдәме белән! Минем теләгем дә юк иде. Үзең шундый эшкә урнаштырасың, үзең мине хәр адымым өчен сүгәсең. Рәхмәтсез кеше син! Соң мин былай да атаң зур капиталист булганга шуның кул астындагы фирмада эшләвемдә үземдә кимчелек хисе тыеп йөрим. Соң моның бер яты да юк бит. Соң ник елыйсың соң син алай булгач? Синең миннән башка кемеңдер бар.
Ничә тапкыр әйтергә була сиңа, ә? Синнән башка минем бер кемем дә юк. Нигә көнләшәсең соң син, ә?
Беркөнне фирма стоянкасында сине берсе бер кебек сөйләшеп торганын күрдем. Директорның секретары белән Уфага барырга дип документлар алып чыгып биргән иде. Нә ди хапа?
Шифаниянең эчендәге тузаннарны гына сүтәрсең, хар.
Нишләп бушаттың соң син аны? Кларга бүләк итәм. Киемнәреңне бе? Юк инде, шкафны. Нишләп?
Шул хәтле матур шкаф. Шикләнәм мин шул шкафтан. Шул шкафны берәрсе макта дисә, Фаяз дүрттә генә кайта, я икенче көнне иртән генә кайта. Син ырымнарга ышануың белән, хорафатчанлыгың белән тәмам акылдан язачаксың. Нәбих апа, тыңла әле. Бер көнне өйдән чыккач, Румия миңа әйтә. Игътибар иттеңме, ди? Без икәү урамга чыккач, ди, юлдан гел кара төстәге машина үтеп китә, ди. Бу бит начар билге, ди. Гел ниндидер знаклар эзләп йөри бит ул. Соң шундый билгеләре булгач. Соң син аларның яхшыларын да күр. Кайберләрен яхшыга да юра. Гел начарга гына юнәлми бит инде яшәеш. Румия, Гүзәлә, мин сине шул арада сагынып кайттым. Синнән башка минем бер кемем дә юк.
Шикдә кайткан җитмәсә! Әйе, салдык бераз. Юлардыр да.

Чәйләр куеп ашатырга кирәк иде башта. Эй, бала, бала! Үз акылыңны биреп булмый шул яшьләргә.
Яратам бит мин шул заразаны.
Синең авыздан чыга торган сүз түгел инде бу. Менә тагын кая китте соң инде ул? Хәзер ут йотып аны көтеп утырыйммы мин тагын?
Үзең шепшә кебек ташландың да. Соң, сез бит аның белән мәктәп елларыннан ук бер класста укып бер-берегезне яратышкансыз. Син бит аны армиядән көтеп алдың. Шулай булгач, нишләп син үзең үк арагызга утлы кисәү тыгарга маташасың? Гүләдидә диделәр. Кем әйтте?
Базар янында чигән хатын әйтте. Аңа кем әйткән инде?
Уч төбемә карап әйтте.
Димәк, Аязда түгел гаеп, синең уч төбендә гаеп.
Нәби хакам, син бит безнең райондагы иң тымчы карчыкны беләсең ахраймы? Тәхлиянеме?
Беләм. Эй, без бит аның белән диптонда бергә үстек.
Сөйләшеп кара әле, мине кабул итмәс микән? Эй, бала-бала! Эй! Ярар, сөйләшеп карармын. Шул базар янындагы чегән хатыннары янына йөргәнче Тәхлиягә барып кайтырсың.

Михаил, Бәхлия, уф, котыңны алдың? Узайда. Вакытың бик тыгыз түгелме? Вакытның тыгызлыгын, бушлыгын кем үлчәгән? Ни хәлләрең бар? Бер көе. Байларның йортларын җыештырып, ашарларына пешереп. Килерем килә, көн күрәм шунда. Ий, синең кебек сәләтләрем булмады шул минем.
Миңа да бик авыр, Нәдыйха. Менә бүген дә миңа ял кирәк, беркемне дә кабул итмим дип утырам. Аңлыйм инде, аңлыйм. Шулай да язмышка рәхмәтле булырга тиешбез. Детдомда тәрбияләнеп, аякка басып үзебез балалар табып, аларны үстереп, Шушы яшькә кадәр яшәрбез дип ышанырлык идеме соң?

Стаканда унике көн тотыгыз. Суыткычта түгел, тәрәзә төбендә. Сасысын, сасысын, аның сасуы кирәк тә инде. Эчәргә, эчәргә. Булыша, булыша. Как рукой снимет. Өем инде әзер бар ана. Килеп ал, килеп ал. Менә, менә, миндә әзер бар. Бер флаконы 64 сумдыра. Иртәгә көтәм. Килеп алыгыз, сау булыгыз, Гыймран Ибраһимович.

Шушы.
Тәхлия, кара әле. Минем бит сиңа йомышым бар иде. Әйт йомышыңны.
Бер кызга ярдәм итәргә кирәк. Кем ул?
Кайда ул? Нәрсә эшли? Бик тәрбияле, нәзәхәтле кыз. Румия исемле, егерме биш яшьтә. Бик бай эшмәкәр кызы. Аерым фатирда яши. Престижный йортта юристлыкка укыган, бер фирмада юрист булып эшли. Менә бай булуына карамастан, шул хәтле әйбәт кыз инде, алтын инде менә. Бердәнбер җитешсезлеге, пропаторга, ырымнарга ышана. Бик әйбәт, бик әйбәт, бик әйбәт, килсен, килсен, килсен. Мин сиңа бераз акча бирим әле. Ипилек тозлык булса да байларны бик яратабыз без. Килсен, килсен, килсен. Мә, мә, мә сиңа. Ипилек тозлык кына, Набиха. Без бит синең белән тормышның очысын, төшесен бергә татыган кешеләр.

Иртәгә үк төзәлә димәдем. Син карга, каурыен, дуңгыз маена манап сыпырдыңмы соң? Соң ничек инде син карга каурыен таба алмыйсың? Безнең Татарстанда каргадан да күбрәк кош юк бит. Бездә дуңгыз өстенә дуңгыз, дуңгыз маен болай гына бирәм. Карга каурые 37 сум тора. Иртәгә килеп ал, көтәм, сау бул. Әйе, кем? Теге исәнмесез? Исән әле?
Сез багуча кагыласызмы? Булсам ни? Тәхлия апа. Минем исемем Румия. Миңа синең ярдәмең кирәк иде бит. Утыр. Минем сөйгән кешем Фаяз исемле. Без бала чактан ук бергә. Мин көнләшеп, шикләнеп яши торган кеше. Аннан соң ырымнарга да бик нык ышанам.
Монда кара балакай. Фаяз синең кеше түгел. Сиңа башка кеше кирәк. Сиңа солидный кеше кирәк. Мин бит Фаязымны яратам. Соң яраткач нәрсә борчыйсың сине? Яраткач әйбәт бит инде, яратмау начар. Менә миңа бер көнне бер зур начальник килде дә, секретаршыма гашыйк булдым, нишлим икән ди. Соң уйлап кара. Секретаршасына гашыйк булганда миннән килеп сорый нишлим микән дип. Соң ярат, рәхәтләнеп гашыйк булган соң икән. Менә бит син пишетәсең дисә миннән сорамыйсың яме. Барасың да пишетәсең шулай. Шулай. Алло? Малаеңны армиягә алалар? Ну, мин аны, конечно, астыңа җип бәрә торган ит алам. Әмма ләкин аны яңадан кире кайтарып булмау ихтимал бит. Әллә барып кайтсынмы соң армиягә? Соң тагын нәрсә эшләтеп була дип, җүләр дип справка ясатырга мөмкин. Сантола түгел бит инде синең малаең. Соң җүләр булмаса, автомашиналардан магнитолы урлап йөрер идем, ә? Ярар, ярар, ярар. Алып кил малаеңны иртәгә берәр сойлап карарбыз. Көтәм, көтәм, көтәм. Сау бул, сау бул. Минем поездымда хезмәт итте ике ел. Э.
Үзгә атнада Транспорт начальнигыннан баш механик килгән. Малаеңны армиягә җибәрмәсеннәр өчен күзләрен бераз кылыйландыра алмассыңмы, ди. Яңадан кире кайтарырлык иттереп, ди. Бәясен әйткәнең үзенең күзләре тегене кылыйландыра. Без поезд белән бергә булмыйбызмыни?
Нигә булмаска? Синең фаязың шушы җир шарыннан ары бер каяда китә алмаячак. Син былай ит. Син газетка игълан бир. Танышулар бүлегенә. Аңарга үч итүгә булыр, үзеңне дә сынап карарсың. Бәлки берәр яхшырак, шәвәрәк кеше белән танышырсың.

Трубкасын ташлады, мудак! Син параллель параллель беләсеңме? Юк, кем соң?
Лесхоз директоры Кызыл Чишмә районыннан. Аягында бармагында сөялләр, һәр бармагында сөялләр. Кешесерәгәен кылага кысканыйм. Якын тирәләп пычылары күп булган.

Тәхлиягә бардыңмы? Бардым.
Нәрсә диде? Безгә Фаяз белән бергә булу насыйп булу бергә түгел диде.
Әй, һаман да шулай кылансаң, насыйп булмас та. Син аннан соң Тәхлиягә бик ышанырга тырышма.
Мин бит инде танышуларга җитмә игълан да биргән идем.
Нинди игълан? Танышырга телим дип.
Җүлерләндең мәллә? Фаязың шул хәтле әйбәт җигет бит. Үзең бит сихерчегә бар дидең. Әй.
Мин бит игълан бирерсең дип уйламадым. Миңа сихерче шулай кушты. Ай, яй тиле кыз булып чыктың әле син. Мин синнән моны көтмәгән идем. Кеше бай булган саен ныграк сәерләнә икән.
Нәбих апа, бар әле син кайт, бүген ял итә. Ярасы, кайтам, бүген базарга чыгып керәсем бар иде. Ай, яй, тиле кыз булып чыктың әле син. Ай, Фаязың белсә бу игъланыңны. Нәбих апа,

Куй әле бу китапларны! Шушы китаплар гына бутый синең башыңны.
Мин сихырчы карчыкка бардым. Анысы кем тагы? Гаептән хәбәр бирүче. Мин аңлый торган телдә сөйләш әле, зинхар. Багучы карчыкка бардым. Ул безгә синең белән бергә булмыйбыз диде. Монысы ни дигән сүз инде тагын? Син һаман әллә кемнәргә ышанасың. Һә миңа? Һә миңа ышанмыйсың?
Ул инде миңа кем белән булачагымны да әйтте.
Кем белән диде инде тагын? Хәрби киемле, шем кара күзле, уемыеклы капитан белән диде. Менә хәзер көтеп утыр инде шуны. Румия, без бит синең белән яшьтән үк бергә. Без бит синең белән бәби турында да уйлаша башлаган идек. Зинхар ышанма юк барга. Көнләшмә.
Исәнмесез? Мин белдерү буенча Сез Румия буласызмы? Әйе, мин. Соң мин булмам бит инде. Чем черт не шутит? Дөньяның булганчык вакыты. Румия,
бу кем? Белмим әле, танышмадык бит. Кичә мин гәҗиткә игълан биргән идем. Нишләвең бу, Румия?

Нәби.
Нәрсә Нәби? Исемең Нәби.
Ә сез кем буласыз? Катбәттин. Сезгә белдерү буенчамы?
Мин әле яшь, белдерү буенча хатын-кыз эзләргә.
Мин инде минем конкурентым дип уйлаган идем. Ә син Румиянең кеме буласың? Абыйсымы, энесеме? Малае! Мин нәби атлы, отставкадагы капитан.
Пенсиядәме?
Безнең флотны реформировать иттеләр.
Нәби апа, син бит бүген ял итәргә тиеш. Эшем бушканга килдем.
Берәр эш тап инде. Соң бара ту йокы бүлмәсен җыештырып ал. Җыештыруын җыештырырмын.
Мин сезнең өчен борчылып килдем. Нишлисез инде хәзер?

Сез кайсы флоттан соң? Мин елга флотында хезмәт иттем. Пароход күгәрде. Хәзер менә җирдә тамыр җәйгә исәп. Сез бик ялчан ахрысы? Ди шул. Ә бу чыгып чыгып киткән егет кем була? Минем иң якын кешем.

Хәерле көн! Случайно Фаяз очрады. Ул әйтте миңа, мондагы үзгәрешләрне кичекмәстән килергә булдым. Бик дөрес эшләгәнсең. Бу Клара. Без бер фирмада эшлибез. Ул миңа караганда тәҗрибәлерәк. Это точно. Мин нәби атлы. Менә Румия белән белдерү белдерү буенча таныштык, очраштык. Котлыйм сезне. Сез полковникмы? Әйе, мин капитан Перворанда. О, как романтично. Миңа гына никогда не везет.
Сез кайда яшәдегез соң?
Әлегә кунакханәдә. Менә яхшы фатир эзләп йөрим. Сатып алырга.
Сезнең гаиләгез булгандыр?
Юк, мин бер тапкыр да өйләнмәгән. Мин бит башта диңгездә хезмәт иттем. Крейсерым тормга эләкте. Мин кеше яшәми торган утрауда аңыма килдем.
Чын әйтәсезме? Әйе, егерме ел шунда бер үзем яшәдем.
Бөтенләй бер үзегез? Бөтенләй дип әйтергә була.

Асылынып үлгәндер инде ул. Бик акыллы маймыл иде.
Бер-берегезгә бик нык ияләшкән булгансыздыр инде.
Беләм. Соң маймыл белән?
Әлбәттә, мин аңа инде исем дә кушкан идем.
Мин дисең? Гөлчирә. Матур исем. Ә Россиядә ничек каршы алдылар? Башта бик настороженно. Но тикшерүләрдән соң восстановили сразу. Зур звание бирделәр. Елгада пароход җитәкли башладым. Пароход тиз күгәрде, су үтә башлады. Хәзер менә отставкага чыктым.
Нинди кызыклы язмыш. Ә теге маймынны сагынасыңмы?
Исәнме? Сагына идем. Ләкин

Чын ир кеше куллары.
Ияге, волейбой подбородок. Ә күзләре, тавышы гөрселдәп тора. Фаязы белән чәкәләшеп, әллә нинди военныйлар белән очрашып утыра бит. Сын күрәзәче алдан әйткән бит, шушы ирнең киләсен. Әй, әйтсәң ни? Румиядән моны көтмәгән идем. Нәбиха апа, соң барыбыз да бер генә яши бу дөньяда. Һәммәбез, нә һәммәбез бәхетле булырга хаклы. Эй!
Бәхетегез хәттин ашкан бит инде. Байыгызга чыдый алмыйсыз. Соң син бит бай иргә кияүгә чыгып, Аерылып, аның ярты байлыгын үзеңә каерып алган хатын тагын тотынасың инде. Соң карт иде бит ул. Хатын кыз төсле. Менә мондый капитан шикелле мощный ир булса иде ул. Бай булгач, бер дә хатын кыз төсле дип тормагансың, чыккан булгансың бит. Соң су таша, аның ярты байлыгын Бүлдереп алмаган булсам, фатирымны җыештырганың өчен сиңа күп түли алыр идеммени? Минем бит Румияныкы шикелле бай атам юк. Эх, мин Румия урынында булсам, белер идем, нишләргә икәнен. Румия бит ул закомплексованная, бөтен нәрсәдән курка. Шаккатам. Бер фаясын гына яратуына, шуны армиядән көтеп алуына, атасының байлыгы белән файдалана алмавына.
Шундый кеше инде мин. Мине анам тәрбияләде. Миндә анам тәрбиясе.
Мөмкинме? Нәрсә мөмкинме? Керергә? Кергәнсең бит инде.
Исәнмесез. Исән идек әле. Сез имтымчы сихерче шулаймы? Мин имтымчы сихерче түгел, мин күрәзәче. Имтым сихер белән мин подрабатывать хана итәм.
Карап торуга гап-гади апа. Ничек алдан күрә аласыз соң сез?

Элек мин мондый нәрсәләргә ышанмый идем.
Ана, Пикардиның завхозы да ышанмыйдыр өер. Хатыным кыек юлга йөрмиме дип миңа сорарга килгән миннән. Соң, хатының кыек юлга йөрми микән дигән кешегә мин, әлбәттә, кәлишле йөри дип җавап бирәм. Соң, хатыны, кыек юлга йөрмәсә, миннән килеп сорыйм инде ул, ә? Шул ук көнне прораб белән тоткан хатынын кич белән чыгып баралар, ди, вагоннан.
Ә мин хәзер нишлим?
Авылыңа кайт та сән беренең сәнәккә сикер.
Сез әллә нинди ямьсез тонда сөйләшәсез. Миңа көненә, знаешь, күпме кеше килә? Мин администратор хатын түгел ЗАГСтагы. Бөтенесе белән ыржаеп сөйләшә алмыйм. Ә
Румия белән теге капитан мәңгегә бергә булачаклармы?
Менә тастан күренеп тора, шулай.
Соң тазыгыздагы суны алыштырдыгызмы соң сез? Нигә алыштырасың ди аны? Нигә тазга гына карап, кеше тормышын белеп буламыни? Капитан белән кавышасын белдем бит.

Дүрт яшьлек чуртан балыгының кылчыгын алып арслан кылының муенына урыйсың, урыйсың, урыйсың да кызыл чүпрәккә төрәсең, төрәсең, төрәсең дә менә арысланга тагасың да куясың. Соң каян белим мин чуртанга ничә яшь икәнен? Соң арысланның ялын каян табыйм? Мендә бар ул, әзер. Ни бары 250 сум тора.
Румияны бик яратам шул мин. Артык нечкә күңелле. Чиста кеше ул. Бар нәрсәләргә бик тиз ышана. Бик эмоциональ. Ә менә аның белән бергә эшли торган иптәш хатыны Клара бөтенләй башка төрле кеше. Клара да бай хатынмы? Бай.
Ире олигарх иде аның. Аерылышканда ярты байлыгын суд аркылы каерып алды. Балакай, Мин синең киләчәгеңне Клара белән күрәм. Юк, юк, юк.
Ул бит тәмәке тарта. Тәмәке тартуын ташладым буланың. Яңгыр суына кәҗә бугын салып болгатасың, болгатасың, болгатасың да тәмәке тартасы килгән саен ярты стакан эчерәсең. Шуннан соң тәмәке тарту түгел, яшисе дә килмәячәк аның. Соң холкы да алама бит аның. Холыкны да авызлаклап була, балакай. Аның да бәргәләнүләре юкка түгелдер. Һәр кешенең эчтә үз дөньясы, үз кайгы-хәсрәте. Беркемнең дә сарае буш түгел.
Румия кайда?
Тегенең белән ресторанга киттеләр.
Монда кайтачаклармы? Теге капитан монда кундымы? Юк, юк.
Румияләне үзенә якын җибәрмей. Үзем монда кундым. Румия, Нәдих апа, монда кал, дип ялварды. Төнне буе елап чыкты.
Нәдих апа нишлим икән? Карале, Гаяз улым, ни дә булса эшләргә кирәк бит, ә?
Нәти капа, син мине буш капка бикле, ә ачкычын югалткан булып кылан.
Гаяз монда, Өемә кайтып ял итеп килим әле. нәрсә? Безгә инде йокларга вакыт җиткәндер.
Юк, юк, ашыкма.
Нәрсә, Румия, ресторанда синнән түләткәнгә үпкәләдеңме әллә? Юк ла инде. Минем акча валютный банкта. Тиздән снимать итәм.
Сез арак эчкәч бөтенләй башка кешегә әйләндегез бит. Башка кешегә дип гашыйк булган кеше шулай үзгәрә инде ул.
Әле берничә тапкыр сүгендегез дә.

Рөхсәт итсәгез, мин арак эчәм.
Уф. Арыдым ла мин.

Кыда, шушындый кавалер янында ни көнләшә? Миңа да шушындый ир туры килсен иде. Туры килер әле, кайгырма. Җан биргәнгә җүн биргән ди. Тормышу начар нәрсә түгел, натуре. Натуре. Я замочу тебя в комендатуре.
Нәби әфәнде, сезнең юморыгыз әллә нәрсә эшләде. Ник бик кызык бит.
Җырлыйммы?
Җырлагыз. Румиянең гармуны, гитарасы бар.

Мин бит сигез ел филармониядә эшләгән кеше. Кайчан җитештегез?
Сугыштан соң.
Чын ир, чын ир кеше бу, батшмаса.
Шкафыңа кайчан алып китәсең?
Хәзер үк шалтыратыйм әле. Алло, Ради. Менә Румиялар иене килеп китә әле берничә егетне алда. Румия миңа шкафын бирә. Шуны миңа илтеп куярга кирәк. Хәзер үк кетәм. Ой. Шәп бу. Менә чын ир бу шәп бу.
Ә мин ничек котылырга белмим хәзер. Фаязым кайда икән минем? Кайлардан эзлим икән аны?
Тагын елый башладым инде. Җитәр инде, елама. Мин киттем, шкафка урын әзерли торам. Китмә инде, китмә.
Син кал, калдырма мине бер үзең аның белән.
Сау шампан.

Ярый, мин киттем. Менә минем урынга Бәби апа килде. Дежурствога. Яшь капымны дөрес куймаслар, урынны әзерли торыйм әле. Киттем, чау.
Нәди апам!